Үзебезнең эшебезне Раббыбыз Аллаһ Субхана ва Тәгалә исеме белән бәйләп, Бисмиллаһи рахмани рахим дип башлап җибәрәбез. Без үткән дәрестә басымны үткән идек. Менә басым, басым темасы безнең э, китабыбызда булмау сәбәпле һәм ул э, чагыштырмазча э, катлаулы тема булуына, булуына карап инде Мин яңадан бер мәртәбә басымны ныгытып китәр өчен тагын бер мәртәбә кабатлап китәргә булдым. Инша Аллаһу тәгалә, теге дәрестә инде бик үк төшенеп бетмәгән кешеләр бу дәрестә инде төбенә кадәр, до конца, аңлап төшенеп бетәр дип уйлыйм. Менә әйткәнебезчә, басым гарәп телендә басым төшә торган урын ике. Значит, безнең ничә була? Ике вариантыбыз бар. Беренче вариант, ахырдан икенче иҗеккә басым төшә. Икенче вариант, ахырдан өченче иҗеккә басым төшә. Әле менә тактада ничек аны аңлатырга? Менә беренче вариант. Мәсәлән, нинди исемне алырга була? Так, кә тәб тум. Кә тәб тум. Менә алабыз кәтәп түм дигән исемне. Карыйбыз, монда ничә ижек бар? Менә кә бер иҗек, тәб, икенче иҗек һәм түм, өченче иҗек. Мзнең иҗек саннары сүзебезнең ахырыннан саналып килә. Менә бу түм, беренче иҗек, э, тәб, икенче иҗек һәм кә, өченче иҗек. Менә карыйбыз инде. Ахырдан, вот ахырыннан икенче иҗеккә карыйбыз. Монда ничек, нинди ишек монда? Монда безнең тәб, Озын ижек. Язып куябыз озын ижек. Озын. Чөнки монда тәб, ике хәреф, ике хәрәкә. Бу озын ижек. Менә шушы ахырдан икенче ижек, озын ижек булса, ул басымны үз өстенә ала. Ну, менә аны менә болай күрсәтергә була. Менә басым, менә шушында калачак булачак. Кәтәбтүм. Кәтәбтүм. Кәтәбтүм, басым ахырдан икенче ижеккә төште. Икенче варианты безнең ахырдан икенче варианты була. Нинди була? Икенче вариант кайсы җиргә төшергә мөмкин? Ахырдан өченче ижек. Монда алабыз инде бер тагын бер сүзне. Нәг буду. Нәг буду. Нәг Буду. Менә нәг буду дигән сүзне алдык. Монда ничә ижек? Нәг бер изек, бу бер ишек һәм ду бер ишек. Санала кайсы яктан? Ахыр, ахырдагыннан санала. Ду беренче ишек була, бу икенче ишек була һәм нәг өченче ишек. Карыйбыз. Ахырдан икенче иҗеккә. Монда нинди иҗек? Бу. Бу нинди иҗек була? Бу кыска иҗек. Бу безнең кыска иҗегебез. Кыска. Менә ахырдан икенче иҗектә кыска булса, бер хәрефтән һәм бер хәрәкәдән генә торса, безнең Басымыбыз менә монда, менә монда төшә. Ул үзенә алмый, кыска өҗек, басымны үз өстенә алмый, ул җибәрә алдагы, үзеннән алдагы иҗеккә, ягъни аз ахырдан өченче иҗеккә. Һәм без укыйбыз нәгъбуду, нәгъбуду, Нәгъбуду дип. Мин инде уйлыйм, шушы дәрестән соң бөтенесен аңлап китәрсез дип. Менә әйттек инде, безнең ике генә вариант бар, гарәп телендә кая безнең басым төшәргә мөмкин. Ул яки ахырдан икенче иҗеккә, яхи ахырдан өченче иҗеккә. Бөтен нәрсәнең, басымның кая булганы безне әйтеп тора, икенче, ахырдан икенче иҗек. Әгәр дә ахырдан икенче иҗек безнең озын иҗек булса, ул басымны үз өстенә ала. Әгәр дә ахырдан икенче иҗек безнең кыска иҗек булса, ул нине, басымны үзеннән алдагы иҗеккә җибәрә. Хәзер инде без чираттагы хәребебезне, бә хәрефен өйрәнәбез.

Менә шушындый көймә кебек бер хәреф булачак. Без моңа ышашлы инде хәрефле үттек, ул безнең тә иде. Менә бә хәрефебез дә нәк көймә кебек хәреф, тик безнең аның ни тә хәрефендә безнең өстендә ике нокта тора иде, ә бә хәрефендә аста бер нокта булачак. Моның исеме алфавиттан тора торган исеме бә Бә. Ә бирә торган авазы б. Б. Исеме бә. Бирә торган авазы б. Ул безнең нечкә авазыбыз. Юл башында ул безнең Башка хәрефләр кебек үк җиңеллеккә омтыла. Үзенең менә шушы бер алдагы өлешен генә ала да, ноктасын ала да, сүз алдына килеп баса. Үзенең менә бу урыны белән ул арттагы килә торган хәрефкә тоташкан булачак. Һәм сүз уртасындагы язылышы, сүз буенча язылып киләбез, киләбез дә, өскә менәбез, Юл буенча киредән монда китәбез һәм астында шушы урында аның ноктасы булачак. Һәм менә бу урыны белән ул үзеннән алдагы килгән хәрефнең алдына, бу урыны белән ул үзеннән килгән хәрефнең арттагы килгән хәрефкә тоташкан булачак. Һәм сүз азагында, сүз азагында без инде язылып киләбез, киләбез дә. Менә шулай алфавитта ялгыз тора торган матур кыяфәтен тагын алабыз. Һәм аның менә бу урыны белән ул була э, үзеннән алдагы хәрефкә тоташкан була. Хәзер инде карап китик хәрәкәләр белән. Безнең беренче хәрәкәбез фәтха. Фәтха. Язып куябыз фәтханы һәм укыйбыз

Һәм укыйбыз, Бу, бу, бу, бә, би, бу, бә, би, бу, бә, би, бу. Менә бу урында безнең фатха белән дә, кәсра белән дә, дамма белән дә без татар кешеләре өчен әйтелештә бернинди авыр урында юк. Бә, би, бу, Бә, би, бу. Тик менә дамма белән генә без бу хәрефен инде нечкә хәреф әйтәбез. Бу, буран түгел, бу. Менә бу әйбер дип, бу дип без каты бу белән әйтмибез. Нечкәрәк бу, бу. Бу дә түгел, бу да түгел. Шушы у белән, каты у белән ө арасында тора торган бу, Бу, бә, би, бу. Бә, би, бу. Һәм соңгысы безнең калды сәкенебез. Язып куябыз хәрефне, аның өстеннән сәкенне. Һәм әйттек инде гарәпләр бер вакытта да сәкенле сүзгә башланган хәрефтән сүз башламыйлар дип. Менә шушы сәкенле Б хәрефен әйтер өчен нинди дә булса алдына хәрәкәле хәреф куябыз. Һәм без куябыз куябыз Ә хәрефен. Ә хәрефен. Һәм укыйбыз Әб. Әб. Әбе. Хәм менә бу урында әйтеп китергә кирәк безгә Б хәрефен сәкен белән әйткәндә, Б хәрефе кайдан ясала? Иң беренче шуны төшенергә кирәк. Б хәрефе безнең иреннәребездә ясала. Әб, әб, Әбб. Гарәп телендә бездәге, безнең татар телендә, рус телендә булган П хәрефе юк. Ә менә иренебездә Б хәрефен әйтеп бетермичә, безнең аңлашылмый, П хәрефе буламы, Б хәрефе буламы. Менә мин әйтәм, Әбб. Әп! Ә сез ишетмәдегез, нинди хәреф килеп чыкты? Мин Б-ны әйттемме яки П-ны әйттемме? Менә шуның өчен иреннәребезне бөтенләй ачып бетергәннән соң гына безнең Б хәрефе килеп чыга. Әб! Әб! Әб! Менә шушы урында безгә игътибар итергә кирәк. Әгәр дә күрсәк, Б хәрефен сәкен белән без һәрвакыт Б хәрефен ахыргыча, ахырына да яхшы итеп иренебезне ачкач кына ул чыгып китә. Шунда гына прямо шундый яхшы иттереп б хәрефе ишетелә. Әб. Әб. Әб. Ә хәзер китаптагы булган күнегүләрне кабатлап китик. Күнегүләр унбишенче биттә. Әбү. Әбү. Әбү. Ибнү.

Зәйнәбәйни, Зәйнәбәйни, Зәйнәбәйни. Менә бүгенге дәресебез тәмамланды да. Инде без нәрсә төшенеп калырга тиешбез Б хәрефе хакында? Бә хәрефе, ул үзеннән килгән, алда килгән хәрефкә дә тоташыла, ул үзеннән артта килгән хәрефкә дә тоташтырыла, тоташкан була. Бу безнең гарәп теленең иң гап-гади хәрефе. Гарәп бәсе, ул татар бысыннан бер нәрсәсе белән дә аерылмый. Безнең өчен бик җиңел, бә, би, бу, әб. Бә, би, бу, әб. Тагын бер бик урыслар әйтмеши тонкий урыны бар инде безнең сәкен белән булганда б хәрефен без иреннәребезне ачып бетерергә тиешбез. Шул вакытта гына б хәрефе бик чиста иттереп ишетеләчәк. Әб. Әб. Әбә. Һәм бу бә хәрефен дамма белән укыганда без әз генә нечкә, нечкәрәк итеп, нечкә у белән укырга тиешбез. Бу. Бу. Бу. Әгәр дә шушы материалны сез аңлап төшенеп калсагыз, син инде бу материалны бишлегә үзнәштергән буласыз. Шуның белән дәрес бетте, киләсе дәресләргә кадәр Әссәләмәгаләйкүм вә рахмәтуллаһи вә бәрәкәтүһ.